I suggest that you form strategic partnerships with a Xitsonga speaker near you. Inaka, ndi lo sa n'wina va marivati va maringa lowo ringana na misava n'wina swisekwana swa vembe na n'wina vakon'wana wa mufi N'we va ka Mufulo, na n'wina va ka Chauke ndza mi pangalata. N'wina mavondlo ya mufi, ndzi mi vukarha hi un'we-un'we emoyeni wa mina. Mihloti a va oleli, loko a swo va tano, leyi yi tshamelaka ku xiririka laha ndyangwini wa ka Sambo a yi ta tata khuwana na xihlambetwana. Mpfhuka xa lembe ra magidimbirhi na khume nhungu, rifu i n'wendzi wa lembe na lembe endyangwini wa ka Marivate. Leswi Manuku mi hi vonaka namuntlha hi nga vuya nakambe, eku veni hi ta talelana na Profesa CTD Marivate, loyi ngi a ri jelani wa jelani lo sala yexe exikarhi ka nkombo wa milomu leyi ngi a yi boxiwile hi Mufundhisi Marivate. na nghamu yakwe N'wa-Jonasi. Profesa CTD Marivate a ri xitetemba xa dyondzo ni ngwenya ya swa matsalwa ya Xitsonga ni Xirhonga. Yena a ri mutivinkulu eka swa vutlharhi lebyi byi furhekiweke emintsheketweni ni le ka tinghoma ta ndhavuko loko ti vhumiwa. Hala tlhelo a ri nqambi. a va mufambisi ni muahluri wa tikhwayere a tlhela a va nkambi wa matiko loyi ngi a chivirikela migingiriko ya nhlangano wa Moral Rearmament. Hi yo mhaka loko xidemokhrasi xi ta va xi fikile lomu ka hina, Professor CTD Marivate u vile xiphemu xa Public Service Commission ya xifundzha xa N'walungu lexi namuntlha ve nge i Limpopo, leyi ngi a yi rhwexiwile ntirho wa ku hlanganisa khale ka matikoxikaya. Hikokwalaho ka ntokoto ni ku rhumeka kakwe, Professor Marivate u lerisiwile hi vandla ra ANC eku ya va xirho xa palamende leyo sungula le Kapa. Makume manharhu ya malembe lawa Professor Cornelius Marivate a nga ya verenga le Yunivhesiti ya Afrika Dzonga a hi ntangha ya munhu. eku ringeta ku longoloxela numbe-numbe wa switsalwana ni matsalwa yakwe hinkwawo, ku ngo va Ku Twa Tshopi na Xendla Hi Vomu. Xinhulwana xa tibuku ta CTD Marivate xi kulu ku tlula leti ti kombisiweke eka nongonoko wa siku ra namuntlha. Hakunene, a swi fanerile leswaku va South African Literary Awards, va n'wi tlhoma risiva ra ndzhangelo ra vutomi. Minkarhini leyi CTD Marivate a nga hetisisa swilaveko swa vudokodela ni vuprofesa, va ka Ntimeni lava a va ri eka swiyimo swoleswo a va nga tati xandla. Leswi a swi nyanyisiwa hi leswi valungu a va ba matsanya va tlhela va goga tinyangwa hi swivherevhelo ni mimpfungura. Loko CTD a sungula ku tirha le Unisa, vamaboxandleve a va nghena hi khorho ya vona leyo khuma yi tlhela yi ku hlikii. Kasi vadyahlampfi a va ri na ya vona khorho leyo vangama yi nuhela yi tlhela yi kwetsima. Hi minkarhi yaleyo vantima a va nyefuriwa. ni tindzimi ta vona a ti nyenyemukiwa, vo tanihi Professor CT. Dee Marivate, Professor DBZ Ntuli, Professor Linaake, Professor Msimang ni van'wanyana a va ri vona vayimeri va tindzimi ta va ka ntimeni. Emalembeni walawo CT. Dee Marivate u tihlawulekisile tanihi muhluvukisi ni mulweri wa ririmi ra Xitsonga. Nuna loyi u hi endlile vanhu eminkarhini leyi yo tika eka rixaka ra ka hina. Siku matimunene ya swidyondzeki swa vantima leswi nga aka Afrika-Dzonga hi nyuku ni mabyongo ya swona ya nga ta longoloxiwa. E vito ra ntukulu loyi wa N'waximambana ri ta kumeka le maninginingini ya buku ya kona. Vudokodela ni vuprofesa bya ndhodha leyi ya ka Sambo a byi lavalaviwi hi xichuvambara le mpfungwe hansi ka vuhiri. Loko va ku munhu u dyondzekile va hlaya lowo kota jaha leri ra ka Maringa, ku nga ri leswi hi swi vonaka namuntlha. laha van'wana va ngo ticha vudokodela ni vuprofesa hi vo vinyi ingiti yo va mavito ya ku duwulela mo ndzi soma nsumo lowu ndzi nga wu suma loko ndza ha sungula va nga si ndzi pfala nomu n'wina vatiko na n'wina vakereke Tshetsani fusi mi pfula budula, mi tshika ndhodha ya ka Sambo yi rhavulela hi ku nabyala yi tlhelela laha va ka Maringa va nga gova kona. Ina, haleno ha rila hi ri se va herile va ku bi vana va DC. kambe le a ya ka kona ctd ku biwa makhwela na swivuvutani va karhi va ku se va helerile xipano lexiya xa nkombo se xi hlanganile hinkwato se ti vuyile etshangeni ina ka vana ni switukulwani va twa timbilu ku vava haleno kambe le ntsungelo wu ya va hahani wa CTD na va ba ntsongo wakwe, va kukule muti wu basa wu ku caca, va ya yima hi le khorhweni va rindzela ku fika ka Gayisa. Leswi hina hi nga eku tiputeni na hi tikhomela swihlaya, halahaya ka sirha va yime ku lungha va ka Maringa eku veni loko CTD a ta ku gaa, va n'wi vukarha ni ku n'wi tswontswa hi nsovo ni rirhandzu hina hi vula swona hi ri wena ctd khandziya xikepe xa majarimani xi ku tluta xi ku perisa nambu wa vutomi ku kondza loko koko wa wena makhanani a khanisa timhunti kutani va ka maringa khongotela makhanani hi risimu leriya ra ku swi lo yini makhanani swi lo yini makhanani xikepe xa majarimani hi lexi hi lexi hi lexi xa ta xi tisa n'wana wa wena ku kotisa loko xikepe xi tlutile bava wa wena loko a vuya engilandi hi nkarhi wa nyimpi ya vumbirhi ya misava xikepe xexo xa majarimani xi ta ku pepisa xi ku mukisa ekaya hi lavaya va ka marivati va yimile eribuweni ra vembe lowo xonga vembe lowa mati lawa yo rhomba va ri karhi va yimbelela va themendela ni ku hoyozela va huwelela hi marito layakulu va hlohletela xisekwana kulobye leswaku xi hlambela hi ntamu ni ku tiyisela ku kondza xi ya ba ntambu yo xi fikisa le ka rikwavo hi yo mhaka na hina hi vula sweswo hi ri muka swa hombe maringa hlambela bya sekwa u ba xinyumpenyumpe u pfa u bana xigagaka rendzo ra wena lero hetelela ri nga kavanyetiwi hi nchumu ndzima ya wena hi yi vonile u yi siyele ndzhaka ya risima ku tlula nsuku na koporo Loko u fikile le ka rikwenu, u ta hlanganisiwa hi khwayere ya ka Marivate leyi yimbelelaka tinsimu ta tata wa wena to fana na leri ra Yingelani movha movha